Che maitei ha che añuã peẽme un grano mitã, mba'éichapa peimemi, hi'ã che oime peime porãmba. Jaguereko rire mokõi ára pokõindy pytu'u, ko ára guive ñañepyrũ jeytáva ñemba'apo oñondivekuéra ñane mbo'epy guaraníme. Ko árape ñañomongeta ha ñahesa'ỹijomíta hína mba'épa ha'e mombe'upy. Mombe'upy niko ha'e umi oñemombe'u térã ojehecháva oĩharaka'e, taha'e tenda, ka'avo, mymba, sánto marangatu ha ava imbaretéva rekovekue, umíva rehe oñe'ẽ ñandéve hína mombe'upy. Ha ñande umívape jahechakuaava'erã Mba'eichaguápa hína pe mombe'upy ha mávapa hína ha'e umi ava tee ha ava tee'ỹva. Ñahesa'ỹijo rire oñondivekuéra mba'épa he'ise mombe'upy, ko'ág̃a jahechamíta mba'éichapa pe mombe'upy oñemohenda. Umíva apytépe jaguereko hína Omombe'upy marangatukuéra rehegua ja'e chupe hína oñe'ẽva sánto rehe. Umíva apytépe jaguereko hína tupasy ka'akupe. Jaguereko avei tembiasakue rehegua, ha'e hína umi omombe'u ñande oikova'ekue rehe, ja'e chupe karai iñe'ẽme históricas. Umíva apytépe jaguereko hína Cruz Bartolo, Upe jaguereko máva rembiapo rehegua, sobre héroes, péva apytépe jaguereko hína Pa'isume, tenda rehegua jaguereko hína Lago Ypakrai, mymba rehegua, sobre fauna, pe pe jaguereko hína ha ko árape ñamoñe'ẽta ñandivekuéra hína Ypaka'a, ha ambue ñemohenda ha'e yvyra ha ñana rehegua, Sobre flora umíva apytépe jaguereko ka'a ha mba'e. Ko'ãva péicha hína oñemohenda mombe'upy ñane ñe'ẽ guaraníme. Néi lo mitã, ñahesa'ỹijo riréma mba'épa he'ise mombe'upy ha mba'éichapa oñemohenda, ko'ág̃a ñañepyrũtama jajapo oñondivekuéra tembiapo. Peteĩháme gua tembiapo ñamoñe'ẽ mboyve po ñe'ẽrã ñañembosarái ñe'ẽ sarakíre. Ñamohenda porãvo taikuéra jahechakuaáta mba'e ñe'ẽ po oiko chugui. Rehai ijykére ha upéi reporandu nde rogayguápe térã reheka ñe'ẽryrúpe mba'épa he'ise. Pe ñe'ẽ Iñepyrũhamegua he'i hína péicha a ñu ra kia péva ñamohendáta ha oikóta chugui hína ku ña karai. Umi mokõi ñe'ẽ katu peẽ pejapóta. Mokõihamegua tembiapo katu ñamoñe'ẽta oñondive kuéra ko moñe'ẽrã heráva ypaka'a. Ypaka'a. Oĩ che peteĩ kuñakarai hesaráiva Ñandejáragui ha avei omanova'erãhágui, akóinte oñembojeguapa ha oñemohyakuãvu asýva. Ha'e oiko óga veraguasúpe, hóga rovái oguereko peteĩ y guasu ojerepáva hese yvoty hepyeta, hemiguaikuéra oñotỹva'ekue Mitãicha omongakuaáva. Upe kuñakarai rerapegua oguereko jaygua ha avei mbarakajaita omohyakuãupáva ha oguerosĩsĩva ára ha pyharépe. Ha'e oñembokateháicha, ombokate avei hymba jayguakuérape. Hetérente voi oñangareko ko kuña naig̃uaig̃uiséigui ha tapiaiténte hesarái hi'ángagui. Peteĩ ko'ẽ og̃uahẽ hóga rokẽme peteĩ g̃uaig̃uimi pirumi, Tupã Mba'ejára, ojerure chupe ka'áre, opa ka'a he'ijahéi vai osẽvo. Che ka'aýpe g̃uarãmínteko ne'írãko arambosa, he'i jey chupe Tupã Mba'ejára. Tereho ehekase voi che y guasu jere rupi, reambosasérõ. Ha opa ka'a ha'éma niko ndéve, ombohovái kuñakarai jejapoite asy. Mba'éichatamo ra'e he'i chupe ohóvo Tupã Mba'ejára oiko ndehegui guyra neñe'ã hatã haguére? opa ka'a osapukái chupe ipaha ha opuka soro guasu oikévo kotýpe. Upe riremínte ho'a hupápe ko kuña jejapógui ija'ỹva ipirépe. Mba'asy hechapyrã okaru hetére ha oñeñýi javeve heñói ipirégui umi tague overapáva porãgui. Peteĩ ka'arupytũ ohete tyvyro asyve chupe mba'asy ha omakurusĩmbávo oiko chugui guyra. Opu'ã oguata chambuku mbuku yreka sevo'i jo'óvo. Upe pyhare guive ojehecha ko guyra pyahu omimbipáva jeguágui, opa ka'a, ypa ka'a osapukái upe guyra. Péva ohai va'ekue Darío Gómez Serrato. Kóva oñe'ẽ ñandéve hína peteĩ mombe'upy rehe. Najaikuaáingo añetehávepa oikóraka'e pe kuñakaraígui péicha pe guyra ha katu ja'ekuaa añetehápe oĩha peteĩ guyra hérava Ypaka'ã. Tembiapo mbohapyhapegua, ñamoñe'ẽ rire ko ñe'ẽrã térã pehendu rire ko tembiapo ambohasáva peẽme, pembohováita peteĩteĩva umi porandu. Tenonderã he'i mávrepa oñe'ẽ moñe'ẽrã. Mokõiháme katu mba'eichagua tekovépa pe kuñakarai ogajára. Mávapa og̃uahẽ hendápe ha marãpa. Mba'e ombohovái kuñakarai jejapo? Mba'épa oiko ipahápe kuñakarai jejapoitégui mba'érenepa upéva? Tembiapo irundyhapegua ojerure ñandéve jajesareko ñe'ẽ aty rehe ha ñambojoaju he'isévandi pe papapy rupive. Ko'ápe jaguereko mokõi ñe'ẽtysýi Peteĩ peteĩ tysýipe oĩ ñe'ẽ guarani ha ambue ñe'ẽ tysýipe katu oĩ castellano-pe. Mba'asy oñeñýi ñe'ã hembiguaikuéra ha omoakũrusĩ, ha hovái katu jatopa ñaína he'i corazón, sirviente, acurrucado, enfermedad ha marchitarse. Pohapegua tembiapo pehayhúta mbohovái oĩ porãvape. Ko jehaipy ha'e mombe'urã ñe'ẽpoty térã pomombe'upy. Avatee moñe'ẽramegua ha'e, Tupã Mba'ejára, Kuñakaraimi, Térãpa Ogajára. Haipa hapegua tembiapo katu he'i ñandéve Jahai ñane remimo'ã. Mba'épa jajapokuaa ñaipytyvõ hag̃ua tekove Ñandejére rehegua ohasa asýva pe Tupã Mba'ejáraicha? Upeva'erã, jajapo peteĩ puvlikasión WhatsApp rupive ha jajerure pytyvõ tapichakuérape ko kuarenténa aja ohasa asývape g̃uarã. Péva ha'e ñane rembiaporã. Peẽta pehaimo'ãi moñe'ẽrã? Umi tembiaporã ojeruréva ñandévente pejapóta pende kuatiahaípe ha upéi katu pembohasa chéve, pejapókena pene rembiapo lo mitã, anitĩ peha'arõ. Péicha ñamohu'ãva ñane rembiapo ko árapegua ha ág̃a jajuecha jevy, jajotopa jevy peve.